Eċċellenza Tiegħek President ta' Malta, Onorevoli Ministru Owen Bonnici, Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali, Għażiż Chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali u membri tal-Kumitat Festi Nazzjonali fi ħdan Festivals Malta, CEO ta' Festivals Malta, President u membri tal-Akkademja tal-Malti, Għeżież Sinjuri, nilqgħukom għal din il-lejla ta' tifkira f'ġieħ il-poeta nazzjonali tagħna, organizzata ta' kull sena mill-Kumitat Festi Nazzjonali u l-Akkademja tal-Malti. Inħossuna tassew onorati illi kommemorazzjonijiet bħal dawn qed jingħataw il-patroċinju distint mill-President ta' Malta. Ta' dan aħna mill-aktar onorati u grati. Kienet tassew ħaġa xierqa illi din il-kommemorazzjoni l-organizzaturi ħadu ħsieb jorbtu u jfakkru żewġ anniversarji għeżież, dak ta' għeluq il-mitt sena mill-ewwel ħarġa ta' Il-Malti mill-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, pubblikazzjoni li għadha magħna sal-lum. u għeluq il-200 sena mill-ħatra ta' Mikiel Anton Vassalli bħala l-ewwel lettur tal-Malti fl-Università. Hemm rabtiet storiċi importanti bejn Dun Karm u l-Malti kif ukoll ma' Mikiel Anton Vassalli kif se naraw matul dan il-programm. Nirringrazzjawkom illi għoġobkom tonorawna bil-preżenza tagħkom u nistieden issa lill-Eċċellenza Tagħha l-President ta' Malta biex tagħmel id-diskors tagħha.
Nagħtikom merħba u ltqajna hawnhekk illejla biex bħas-snin mgħoddija, sena wara sena, nagħtu ġieħ lil Dun Karm. il-poeta nazzjonali. Dun Karm, wild Ħaż-Żebbuġ, bi tfulija umli, kellu trobbija sempliċi ħafna li sawret fih il-finezza u l-imħabba lejn dak kollu li hu ta' ġensna. Il-figuri tal-ġenituri tiegħu, ommu bidwija u missieru baħħar, ippermettewlu jara, jeżamina u jinterpreta dak li kien hemm madwaru b'perspettiva umana ħafna, għax seta' jmiss b'idejh u janalizza b'moħħu l-karattru tal-Maltin. Dun Karm bħala poeta nazzjonali jiġbor fil-kitbiet tiegħu s-sentimenti u l-valuri kollettivi li għalihom kull poplu jaspira. Fi kliem ieħor, fil-kitba tiegħu jikkristallizza l-karatteristiċi tal-poplu u dal-poplu mhu ħadd li fil-poplu Malti u Għawdxi. Huwa jiċċelebra l-istorja ta' pajjiżna u jirrifletti dwar il-mixja tagħna sa minn żmien bikri u fejn meta aħna, l-antenati tagħna, dejjem urew ruħhom reżiljenti meta ffaċċjati bi problemi. Huwa għalhekk kruċjali li nifhmu l-importanza dejjiema tal-figura ta' Dun Karm fejn tidħol l-identità tagħna, fuq kollox fejn tidħol l-irsien tagħna, il-lingwa Maltija. Il-kommemorazzjoni tal-lum hija mument li jgħinna nerġgħu nitfgħu ħarsitna fuq dan il-persunaġġ, fuq il-messaġġ tiegħu aktar milli fuq affarijiet oħra u kif minn dan il-messaġġ nistgħu nisiltu ħsibijiet u riflessjonijiet li huma attwali, utli u li għadhom rilevanti għal żminijietna. L-isfidi li ġġib magħha l-bidla u li qed nesperjenzaw fiż-żminijiet tal-lum esperjenzhom ukoll l-istess Dun Karm. L-identità Maltija fi żmienu kienet soppressa mhux ftit mill-influwenza tal-kolonja Brittannika Huwa għex fi żmien fejn il-Malti kien maqbud bejn mhux biss żewġ ilsna barranin, iżda wkoll bejn żewġ kulturi barranin. Fl-ewwel kitbiet tiegħu bil-Malti, Dun Karm għaraf li l-għażla ta' kitba bil-lingwa Maltija, anke kontra dak li kien ikkonsidrat aċċettabbli fi żmienu, kienet waħda naturali. Għaliex l-ilsien Malti huwa dak l-ilsien li kien jikkomunika bih kuljum ma' ta' madwaru. Il-mibki Professur Oliver Friggieri jiddeskrivi lil Dun Karm mhux biss f'termini letteralji bħala promotur tal-ilsien Malti permezz tal-kitbiet tiegħu, iżda wkoll bħala simbolu ħabrieki fejn tidħol l-identità tagħna. F'dawn it-termini, Dun Karm serva ta' promotur ħabrieki tal-ilsien Malti permezz tal-ilwori li serva tul il-karriera tiegħu, fosthom bħala President tal-Akkademja tal-Malti. U propju llejla qed infakkru wkoll il-mitt sena anniversarju mill-ewwel edizzjoni ta' Il-Malti, il-pubblikazzjoni tal-istess akkademja li tagħha Dunkarm kien editur għal bosta snin. Il-ħidma tiegħu, id f'id max-xogħol li kien qed jagħmel Pietru Pawl Saidon permezz tat-traduzzjoni tal-Bibbja, kompliet fuq ix-xogħol ta' Vassalli u wittiet it-triq għall-istandardizzazzjoni u promozzjoni tal-ilsien tagħna anke fost l-akkademiċi li kienu jippreferu lingwi alternattivi. Din is-sena jaħbat ukoll il-200 sena anniversarju minn meta Mikiel Anton Vassalli ġie maħtur bħala l-ewwel lettur tal-Malti fl-Università ta' Malta. Kien Mikiel Anton Vassalli kif ukoll Dun Karm Psaila kienu figuri illi wittew it-triq tal-identità tagħna permezz tal-irsien tagħna. It-tnejn ħassew li l-Malti kien il-qalba tal-poplu tagħna u li mingħajru ma setgħetx teżisti kultura awtentikament nazzjonali. Skużawni, għax dawn għandu jkun weħlu. Issa, il-pedamenti li ħejja Mikiel Anton Vassalli bil-proċess ta' purifikazzjoni tal-grammatika u l-lessiku Malti minn dak Taljan ġew imsaħħa wkoll minn Dun Karm bil-kitbiet tiegħu. Huma f'dawn is-sitwazzjonijiet li Dun Karm kien kruċjali biex l-użu tal-Malti jiġi regolarizzat u jingħata post denju bħala l-irsien nazzjonali tagħna. Il-Malti llum jinsab f'salib it-toroq. Is-sentiment nazzjonali juru żieda ta' użu tat-tieni lingwa, jiġifieri tal-Ingliż, flimkien ma' dik Maltija u qed jiġi reġistrat tnaqqis fl-użu tal-lingwa Maltija bħala l-lingwa primarja tagħna. Mill-aħħar edizzjoni tal-eżerċizzju annwali L-Istat tan-Nazzjon, ħareġ illi l-użu tal-Malti miż-żgħażagħ tagħna baqa' jonqos tul dawn l-aħħar snin. L-użu tajjeb tal-lingwa, il-lingwa omm, għandu jkun inkoraġġit bl-istess spirtu patrijottiku li bih Dun Karm ħadem biex il-Malti jkun meqjus bħala l-irsien nazzjonali. Jeħtieġ li l-Malti jintuża b'mod kif suppost u xieraq jintuża f'kull qasam tas-soċjetà u minn kull ġenerazzjoni fis-soċjetà tagħna, u n-nuqqas ta' għarfien tal-użu tajjeb tiegħu għandna naraw kif nistgħu negħlbuh. Hemm bżonn li jsir in prinċipju u dan permezz tal-użu ta' kliem Malti ġa eżistenti, ġa użat u li biż-żmien, jekk m'aħniex ser nużawh dal-kliem, dal-kliem jaf jintilef. Dan ma jfissirx illi ma nirrikonoxxux illi biex l-ilsien Malti Kif jixraq jibqa' ilsien ħaj ma jevolġdvix maż-żminijiet, jew inkella ma jiġborx fih ukoll vokabularju ġdid li jkun jirrifletti żviluppi fil-mixja tal-mumanità. Il-lingwa Maltija mhijiex statika, hija lingwa ħajja u dinamika u tevolvi skont il-bżonn ta' min ikun qed jużha. Aktar ma nużawha, aktar inżommuha rilevanti għaż-żminijiet kollha. Il-ħidma mill-entitajiet governattivi u mill-Akkademja tal-Malti fost it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna biex jitjieb il-livell tal-litteriżmu hija ta' min jinkoraġġiha bil-kbir. Għandna naraw li l-Malti jintuża aktar fost it-tfal fl-istadju bikri tal-edukazzjoni informali tagħhom, fiċ-childcare u fid-dar fit-trobbija tagħhom. Fuq kollox, għandna nkunu aħna minn ta' quddiem biex naqraw bil-Malti u nħeġġu oħrajn jagħmlu bħalna. Fid-dawl ta' dan, ħarsitna ddur lejn Dunkarm mhux biss bħala poeta romantiku u liriku, imma bħala patrijott Malti li xpruna 'l quddiem l-użu tal-Malti biex dan jieħu postu f'dik li jien ngħidilha s-psyche tagħna, il-ġeneru, il-qalba, il-qalba ta' dak li jagħmilna Maltin. U rridu nkunu aħna. li nonoraw il-ħidma ta' dawk li ġew qabilna billi nispiraw ruħna mis-sagrifiċċji li għamlu huma. Nirringrazzja lill-Akkademja tal-Malti u lill-organizzaturi tas-Serata tal-Lejla illi kull sena jaraw illi huwa dover illi lil Dun Karm, u għandna wkoll patrijotti oħra ta' lsienna u tal-identità tagħna, b'mod jew ieħor infakkruhom u ntuhom ġieħ. Grazzi talli qed iżżommu l-memorja tagħhom ħajja u tinsġuha mal-memorja kollettiva ta' pajjiżna maż-żminijiet. Grazzi minn qalbi.
Grazzi ħafna, Eċċellenza, ta' dan id-diskors. Tassew għandna nixtarruh u naqsmuh mal-bqija tal-poplu Malti. Fil-fatt, tassew ħaġa xierqa illi jkun mal-bqija tad-diskorsi tiegħek fis-sit elettroniku ewlieni tal-President ta' Malta. U issa jmiss li nintervjeni issa mużikalment jiena. Fil-fatt, Din hija kanzunetta li titkellem propju dwar il-lingwa tagħna. Dawk li studjaw u ħabbew il-Malti jgħidulek li lsienna huwa ilsien qadim u jmur lura anki aktar minn elf sena. Ilsien qadim bi storja twila imma għal żmien twil u forsi twil wisq kien mitkellem biss. U kif jgħid il-Malti, il-mhux miktub huwa maħrub. Il-Malti baqa' magħna minkejja l-preġudizzji koroh li hu tajjeb biss għal Ġorġina jew li hu xi insien inferjuri illi ma jwasslek imkien. Il-kanzunetta li se nsemmgħalkom issa għandha tfakkarna f'dan kollu għaliex hi appuntu spirata mill-kelma tagħna, il-kelma li tatna ommna u li biha aħna nagħrfu lil xulxin, kif qal Dun Karm, li biha aħna Maltin sewwa. Din il-kanzunetta inkitbet minni u b'kollaborazzjoni ma' Paul Jordi Majna. Illejla se tisimgħu arranġament differenti bl-akkumpanjament ta' Jacob Portelli fuq l-arpa.

M'hemmx dubju illi s-Sur Charles Coleiro kien il-promotur ewlieni ta' dawn il-kommemorazzjonijiet, bit-tħeġġiġ u l-ħidma konsistenti tiegħu fi ħdan il-Kumitat Festi Nazzjonali, il-poeta nazzjonali baqa' jitfakkar sena wara l-oħra b'mod dinjituż mill-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna. U nistgħu ngħidu illi ta' kull sena jieħu ħsieb jiktbilna u jaqralna poeżija ddedikata lil Dun Karm. Is-sena li għaddiet kitbilna u qralna ġmiel ta' sunett Shakespearjan, L-għanja mill-qabar tidwi. Nistidnuh illum jaqralna l-poeżija Erġa' Dun Karm fakkarna.
Erġa nun karm fakkarna. Għata bil-ħaq. Għaliex għandna bżonn nagħrfu aħjar l-ilsien Malti u kif qalet il-President, żewġ kelmiet li laqtuni, il-Malti qiegħed f'salib it-toroq. Prosit. Prosit. Dunkarn, kellimna. Fakkar ġrajet artna bil-kelma għażiża li qatt ma talbna. Ġedded ġofina l-għożża ta' mħabbitna, l-ilsien li twilet magħna jibqa' f'qalbna. Xerred fostna l-għaqda bejnietna sħiħa, Saħħaħ id-dehen ta' min qed imexxina. Fakkar il-ġmiel ta' din l-art ħelwa tagħna, għomna mill-ġuf mas-snin li kibru magħna. Kif taħseb x'tgħid li kieku terġa' fostna Tiġi tarana. Tisma' l-leħen tagħna bil-kelma li fi żmienek kienet safja, ħielsa mill-ilsna dieħla kuljum magħna. Tkellem. Għidilna kif ser tagħla lilna bil-bidla tal-kampanja, ġmiel iħaddar, fl-ambjent li xkien, fil-ħoss ta' baqqun jonġor, Bil-ġebel tiela' kullimkien jitkattar. Ftakar f'uliedna li fit-twelid tagħhom qegħdin isibu mċajpra wild kull ġrajja. Drawwiet, fehmiet, li dieħla inawru ġensna jisirqu l-ideal għażiż tal-ħajja. Nixtieq dal-kwadru li pinġejt fi ħsiebi jinbidel mieħor, jixel, kollu dija. Xewqti li nerġaw naraw sħiħa ir-rieda li nożżu il-wirt għażiż ta' art Maltija. Tħallix lil artna ħielsa minn kull jasar. Kif kienet b'rabta msammra mal-barrani. Qanqalna sabiex nagħrfu, inħobbu u ngħożżu l-wirt fil-kelma sħiħa tat-tradizzjoni. Ejjew flimkien ingħollu l-leħen tagħna. Lil din l-art ħelwa, dejjem, kullimkien, agħti Mulej il-barka lilna wliedha, is-sliem li jibqa' magħna mingħajr tmiem.
Fil-bidu tal-programm fissirna li hemm rabta importanti bejn Dunkarm u l-pubblikazzjoni Il-Malti tal-Akkademja tal-Malti. Dunkarm kien mill-bidu nett fost l-imsieħba tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti li ftit tas-snin ilu fl-2020 iċċelebrat iċ-ċentinarju mit-twaqqif tagħha. Il-Malti ra d-dawl f'Marzu tal-1925 ħames snin wara t-twaqqif tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti u eventwalment ir-rivista għaddiet f'idejh, kien direttur tagħha, illum ngħidu l-editur tagħha, għal xi snin u għaldaqstant illum tajjeb li napprezzaw illi Dun Karm mhux biss kien poeta imma wkoll editorjalista. U nistieden issa lis-Sur Joe Borg biex jagħmel id-diskors illi ħejja għal din l-okkażjoni.
Eċċellenza President ta' Malta, Onorevoli Ministru, Kap Eżekuttiv ta' eh, Festivals Malta, Chairperson, Kumitat Festi Nazzjonali, President u membri ta' l-Akkademja tal-Malti, Sinjuri. Billi din is-sena l-Akkademja qed tfakkar iċ-ċentinarju mill-ewwel ħarġa ta' Il-Malti, kif smajtu, kienet ħaġa minn ewl id-dinja li dan l-anniversarju norbtuh mal-poeta nazzjonali. Għax Dun Karm għandu rabta kbira mhux biss mal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, imma wkoll mal-pubblikazzjoni ewlenija tagħha, li bdiet toħroġ f'Marzu tal-1925, mitt sena ilu. Hi ħaġa tassew sabiħa u xierqa li nazzjon ifakkar u jagħti ġieħ lill-patrijotti li nissluh u kabbruh, kif ifisser Oliver Friggieri. Imqabbel mal-awturi ta' żmienu, Psaila kien sar figura sui generis. Il-fatt li hu l-uniku awtur lokali magħruf bl-ewwel isem biss hu indikazzjoni minnu nnifsu. Għamel isem imqar bil-poeżiji regolari tiegħu bil-Malti Hekk li minn Mejju tal-1917 beda jiffirma x-xogħlijiet tiegħu sempliċement bħala Dun Karm. Matul is-snin, Dun Karm baqa' jiġi ċelebrat kemm f'ħajtu kif ukoll wara mewtu l-aktar mill-għaqdiet u l-entitajiet tal-Malti. Imma dawn it-tifkiriet ma kinux fissi u kienu jiddependu minn inizjattiva volontarja. Nistgħu ngħidu li l-kommemorazzjonijiet uffiċjali f'ġieħ il-poeta nazzjonali jafu l-bidu tagħhom mill-inawgurazzjoni tal-monument f'ġieħ Dun Karm li twaqqaf fil-Furjana f'Ottubru 2000 mill-istudenti tal-Għaqda tal-Malti Università bil-għajnuna tal-Ministru tal-Ministeru tal-Edukazzjoni dak iż-żmien immexxi minn Dr. Louis Galea. Daħlu fil-kalendarju kulturali tal-Istat u qed isiru kull sena bis-saħħa tal-Kumitat Festi Nazzjonali fi ħdan Festivals Malta b'kollaborazzjoni mal-Akkademja u taħt il-patroċinju distint tal-Eċċellenza Tagħha l-President ta' Malta. Matul is-snin l-Akkademja rabtet din iċ-ċelebrazzjoni ma' xi temi partikolari f'Dunkarn, ngħidu aħna l-patrijottiżmu, l-ambjent u l-fidi li kienu ewlenin fosthom. Fejn stajna, irbatna wkoll il-kommemorazzjoni ma' xi anniversarju. Ngħidu aħna fit-Tifkira tal-2021, f'għeluq il-mitt sena tal-innu lil ħuti l-Maltin nhar l-għoti tal-Kostituzzjoni. Għal din l-okkażjoni, Maestro Dominic Galea kien immużikah għall-ewwel darba, kif xtaq Dun Karmien nnifsu ma' ħafna ħafna snin qabel. Din is-sena jaħbat ukoll, kif smajtu, għeluq il-200 sena mill-ħatra ta' Michel Anton Vassalli bħala lettur tal-Malti u f'dan il-programm se nfakkruh bil-qari tas-sunett li Dun Karm iddedikalu. Bis-saħħa tar-riċerka li għamel Daniel Attard, fil-ktieb tiegħu fl-ewwel snin, l-ewwel snin tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, nafu li f'ittra li Franġisk Saver Caruana kiteb fil-Ħabib, dak iż-żmien gazzetta hekk kien jisimha, tas-seba' ta' Jannar tal-1922, huwa awgura li matul dik is-sena l-Malti jidher taħt libsa waħda, nikkwotah, taħt libsa waħda. Kiteb hekk għax kien hu li fl-istess ġurnal, fil-21 ta' Settembru ta' sentejn qabel, jiġifieri fl-1920, għamel sejħa biex titwaqqaf għaqda li tħares l-ortografija tal-Malti. Beda jħeġġeġ għadd ta' kittieba tal-Malti sabiex jingħaqdu flimkien. Kienet stedina biex titfassal sistema waħda għall-kitba bil-Malti li tkun tajba għal kulħadd. Dan il-ħsieb seħħ fl-erbatax ta' Novembru tal-1920, bit-twaqqif tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Fil-laqgħa twaqqfu żewġ kummissjonijiet ta' tmien kittieba biex joħorġu bi proposta għal alfabett u ortografija ġodda tal-Malti. Sa dak iż-żmien kulħadd kien jikteb il-Malti bil-mod tiegħu, uħud skont regoli grammatikali u oħrajn jiktbuh kif iħossuh. Il-ħsieb ta' Franġisk Xavier Caruana u ta' dawk li wieġbu għas-sejħa tiegħu kien li l-Malti jikseb id-dinjita tiegħu bħala lsien li għandu grammatika, ortografija u letteratura stabbiliti. Dawn is-sisien diġà kien fassalhom Vassalli fis-seklu ta' qabel. Dun Karm mill-bidunett kien fost dan in-nukleju ta' awturi u edituri li wieġbu għas-sejħa ta' Franġisk Saver Caruana u kien fost is-36 kittieb, ġurnalist u edituri li ltaqgħu fl-Unjoni Kattolika San Giuseppe biex iwettqu l-ħsieb tagħhom. Kif jgħid Dun Karm innifsu, l-ewwel pass, l-aktar iebes. Għalhekk min jibda għad li ma jasalx, ikun mexa aktar minn min warajh jissokta u jtemm. L-Għaqda approvat l-alfabett fit-tmintax ta' Diċembru tal-1921 u bdiet tħeġġeġ l-użu tiegħu fost il-kittieba, l-edituri u d-dipartimenti tal-gvern. F'Novembru tal-1924, l-Għaqda stampat it-tagħrif fuq il-kitba Maltija, il-Manwal tal-Ortografija u l-Grammatika, li kien kompilat u editjat minn Ninu Cremona mgħejjun minn Ġanni Vassallo. Kienet rebħa kbira. Ftit tas-snin wara, fl-1934, meta l-ortografija mfassla u mfissla mill-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti saret uffiċjali u bdiet tiġi mgħallma fl-iskejjel tal-Gvern. Minn hawnhekk l-Għaqda bdiet taħdem biex is-sistema ta' kitba li ħarġet biha tibda tintuża minn kulħadd. It-triq ma kinetx faċli, kif jistqarr Daniel Attard fil-ktieb li semmejna qabel, u nikkwotah, Għall-bidu, minkejja li diversi kittieba li kienu ftit għaxriet bdew jiktbu fil-gazzetti bl-ortografija tal-Għaqda, ma kinux wisq dawk li bdew jippubblikaw xogħlijiethom bil-Malti l-ġdid. Minkejja dan, u wara biss tliet snin mit-tfassil tal-alfabett, L-Għaqda ppubblikat it-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija f'Novembru tal-1924 u f'temp ta' erba' xhur bdiet toħroġ il-Malti, kif kien ħabbar appuntu Caruana fil-Ħabib tal-ħmistax ta' Jannar tal-1925. U hawnhekk ħa nislet xi ppubblika meta ħabbar il-pubblikazzjoni. U jgħid hekk, jgħid hekk, Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti sejra toħroġ kull tliet xhur ktieb ta' 24 faċċata. Ikun imżewwaq b'kull xorta ta' tagħlim, sew fuq l-ilsien Malti, jiġifieri ortografija, etimoloġija, storja, sew fuq kull ħaġa li l-Malti jista' jinħtieġ, kif fuq snajja' jew arti, kemm ukoll fuq ir-reliġjon imqaddsa tagħna. Ikun fih ħajja fil-qosor ta' xi Malti li jkun jissemma' u tarbigħ Ta' xi ktieb bil-Malti, illum ngħidulha riċensjoni. Kull kopja kienet tiswa sitt soldi, jew inkella xellin u sitt soldi għal min xtaq jabbona. Kemm il-ħlas kif ukoll il-kitba kellhom jaslu għand FS. Caruana fil-indirizz tiegħu, dsatax, dak iż-żmien dsatax Strada Rjali l-Belt, u kull imsieħeb fl-għaqda bil-miża ta' mħallsa kien jirċievi il-Malti b'xejn, kif għadu jsir sal-lum. L-ewwel editur tar-rivista kien Ġużè Muscat Azzopardi li kien qed imexxi l-għaqda u l-ewwel ħarġa fuq il-faċċata turi x-xahar ta' Marzu. Muscat Azzopardi kien ċar ħafna fid-direzzjoni tal-pubblikazzjoni. L-għaqda kellha tevita kwistjoniet politiċi u riedha tħabrek biex teħles, nikkwotah, mill-għajb li fih jinsab ilsien Malti. Kif jixhed l-ewwel editorjal bit-titlu L-Ewwel Kelmiet. L-ħsieb tagħna hu biss li nxerrdu dejjem iżjed il-qari tajjeb tal-Malti. Huwa aċċerta lill-qarrejja li l-kitbiet fir-rivista se jkunu kollha miktubin minn kittieba mill-aqwa li kienu se jiktbu fuq suġġetti varji. Kif tixhed l-ewwel ħarġa ta' Il-Malti, Dun Karm ma kienx biss poeta imma wkoll prożatur. Eżatt wara l-editorjal ta' Muscatozzo Appardi, insibu l-ewwel minn sensiela ta' kitbiet ta' Dun Karm bit-titlu Is-Sena tal-Kitba. Fl-ewwel numru nsibu wkoll il-poeżija enkjomastika tiegħu lil Monsinjur Mikiel Gonzi, u din għamilha għax inzerta, inzertat, saret il-konsegragazzjoni tiegħu bħala Isqof ta' Għawdex. Din it-tradizzjoni li l-President ikun ukoll editur inżammet għal għexieren ta' snin. u ftit żmien wara l-mewt ta' Ġużè Muscat Azzopardi fl-1927, Dun Karm ħa t-tmun f'idejh, kemm tal-Għaqda kif ukoll ta' l-Malti, u dam direttur tiegħu mill-1929 sal-1942, tlettax-il sena. Kif osservat Marita Cassar fir-riċerka li għamlet dwar Dun Karm bħala prożatur, nikkwotah, il-qagħda soċjali kienet qiegħda tħejji ruħha għal bosta bidliet, kbar, waqt li l-kwistjoni tal-lingwa ssoktat tifred lill-poplu f'żewġ estremi kontra xulxin, li bħala regola kienu mhux biss kurrenti ta' ħsieb, iżda wkoll impenn partiġjan. Kull diskors dwar l-ilsien Malti ma setax jinħeles minn konnotazzjonijiet ta' xeħta partiġjana. Għal dan il-għan Dun Karm kien il-figura ideali li setgħet tagħraf it-triq tan-nofs bejn iż-żewġ estremi. Il-bijografu ta' Dun Karm, Ġużè Cardona, jgħid hekk, Mill-ewwel ħarġa ta' Marzu tal-1929 jibdew jidhru dawk l-editorjali milqutin, flokhom, bla kliem żejjed, imma daqshekk ieħor jaqtgħu fil-laħam il-ħaj. Jekk Muscat Azzopardi lill-għedewwa tal-Malti kien isawwathom b'ilsienu, kif jgħid il-Professur Ġużè Galea, Dun Karm kien iwiddibhom bil-ħlewwa u bil-qawwa tal-kitba merquma tiegħu. Dun Karm ma tantx kien jinqala' biex jaqbeż bil-kliem għall-għaqda. Mhux bħal Ġużè Muscat Azzopardi li kellu lsienu jaqta' daqs stellerita u meta jibda jfendi fuq il-Malti ftit kienu dawk li jistgħu jieqfulu. Dan hu kollu minnu, Muscat Azzopardi mħarridx jipperora fil-Qorti u Dun Karm studjuż u ħassieb iżda waqt li l-kliem tal-ewwel intilef, il-kitba tat-tieni għadha hemm f'kull ħarġa ta' Il-Malti. sal-1942 meta kellu jħalli minħabba t-taqlib tal-gwerra. Għal matul is-snin jaħarqu tal-kwistjoni tal-lingwa, fil-figura ta' Dun Karm, l-Għaqda żammet id-distanza meħtieġa mill-partiti politiċi. Bħala qassis u bl-istil prudenti tiegħu, Dun Karm dejjem fisser l-argumenti bil-kalma biex tinstab soluzzjoni għall-problemi ortografiċi u fisser fehmtu dwar kif għandu jimxi l-ħsieb tal-letteratura bil-Malti. Dwar l-editorjali, Marita Cassar tfisser li, nikkwotah, fil-qofol tagħhom l-editorjali huma espożizzjoni tajba ħafna ta' liema prinċipji politiċi u estetiċi kellhom jiksbu prominenza fil-każ tal-Malti, lingwa qadima iżda li kien għad jonqosha l-ħila ta' kittieba serji. L-għan tiegħu dejjem jibqa' wieħed, dak li juri s-setgħat li jħaddan l-ilsien Malti. Mir-riċerka li għamlet joħroġ li l-editorjali ta' Dun Karm jistgħu jiġu kklassifikati fi tliet kategoriji. L-ewwel kategorija, uħud mill-editorjali jiddiskutu l-poeżija Maltija bħala mezz ta' tagħlim mill-aktar essenzjali għall-edukazzjoni f'Malta, filwaqt li jitkellem fuq il-poeżija bħala realtà mistika. Fit-tieni kategorija, insibu dawk l-editorjali ta' xeħ ta' estetika, bil-għan li Malta jkollha l-letteratura tagħha bħal kull pajjiż ieħor. U fit-tielet kategorija, l-editorjali li jitkellmu fuq il-ħtieġa ta' kull Malti li jagħraf jindokra tajjeb il-lingwa Maltija b'ortografija, alfabett u grammatika kif xieraq. Mhux l-ewwel darba nsibu editorjal fuq l-għajn u l-akka ta' Don Karl. Tlettax-il sena jfissru 52 editorjal. Mhux ċajta. All right? Editorjali, għax f'dawk is-snin l-għaqda kienet appuntu toħroġ il-Malti erba' darbiet f'sena. U fil-fatt fuq kull qoxra kienu jistampaw l-ewwel ktieb, it-tieni ktieb, it-tielet ktieb u raba' ktieb mas-sena li tkun. Jista' jkun li hemm xi editorjal li forsi ma kitibhomx hu, imma xorta waħda jibqa' l-fatt li huwa numru kbir. Kif rajna, Duncan beda jippubblika xogħlietu fil-Malti mill-bidunett, kemm proża kif ukoll poeżija. Mir-riċerka li għamilt jidher li hemm mill-inqas 36 xogħol fi proża, li jinkludu wkoll xi traduzzjonijiet, u kważi mitt poeżija fil-Malti. M'iniex ċert li għandniex preċiż, imma jiena għoddejt 96, imma bejn wieħed u ieħor ilħaqna l-mija. Dehru fil-Malti sewwa dawn u fosthom insibu wħud mill-aqwa tiegħu, ngħidu aħna l-Innu Malti, Xenqet ir-Raba', Non Omnis Moriar, Żagħżugħ ta' Dejjem, Il-Ġerrejja u Jien, lil Malta u lil Malta wara 2000 attakk mill-ajru. Tajjeb ngħidu li minkejja l-ħruxija u t-tbatija tat-Tieni Gwerra Dinjija u l-iskarsezza ta' kollox, inkluż il-karta, il-Malti baqa' joħroġ. Miraklu. Kienet ħaġa xierqa li l-għaqda, issa l-Akkademja tal-Malti, issellem lil Dun Karm ukoll wara mewtu b'ħarġiet speċjali għalih. Dik ta' Diċembru tal-1961, appuntu ftit wara li miet, li kien fiha xi ftit, insomma, poeżiji u referenzi għalih u artikli, imma l-aktar kienet it-tielet u r-raba' ktieb tas-sena ta' 1986. Dak kien dedikat lilu kollu kemm u f'għeluq il-25 sena minn mewtu. Nagħlaq billi nislet kliem Dun Karm mill-editorjal ta' Il-Malti, ir-raba' ktieb, tal-1930. Jgħid hekk Don Karm fl-editorjal, Niżżu ħajr 'l Alla. B'dan il-att, ir-rivista tagħna tagħlaq is-sitt sena ta' ħajjitha. Għomor sabiħ għar-rivista letterarja bil-Malti, f'pajjiż ċkejken, fejn l-ebda oħra ta' suritha ma tawlet qatt aktar minn sena jew tnejn. U kieku Dun Karm għadu magħna llum, x'kien jgħidilna? Il-pubblikazzjoni tawlet u għalqet mitt sena. Illum toħroġ darba fis-sena, forma ta' ktieb u talterna bejn ħarġa letterarja, ħarġa akkademika kif ukoll kif ukoll kultant xi ħarġiet speċjali. Imma naħseb li taqblu miegħi li għad fadlilna x'naqdfu biex tassew naslu fejn xtaq il-poeta kif fisser fil-poeżija tiegħu stess Nhar tat-Tiben? L-imħabba ta' lsien Malti mhix kbira daqs kemm tidher, timla ta' elf il-fomm imma ta' għaxra s-sider. L-imħabba tal-ilsien tagħna jeħtieġ tiġi minn ġewwa jekk irridu kif jixraq inkunu Maltin sewwa. Grazzi.
Dwar dan is-sunett li se nisimgħu issa, Oliver Friggieri jikteb hekk, Dun Karm ibiddel lil Mikiel Anton Vassalli f'manifest mill-aktar ċar tat-twemmin tiegħu fl-individwalità Maltija li mil-livell ta' għażla kulturali kellha tgħaddi għal-livell ta' għażla politika, jiġifieri għall-indipendenza, għall-ħelsien minn kull għamla ta' ħakma barranija fil-pajjiż. Tajjeb niftakru wkoll illi Vassalli kellu dellu tqil u bata l-eżilju, il-ġuħ u l-faqar għall-ideali tiegħu. Minkejja l-preġudizzji li baqgħu miegħu saħansitra wara mewtu, Dun Karm ma beżax ifakkru u fl-1929, f'għeluq il-mitt sena mill-mewt ta' Vassalli ddedika t-traduzzjoni ta' I Sepolcri ta' Ugo Foscolo, jiġifieri L-Oqbra, lil Mikiel Anton Vassalli. Oliver Friggieri jfissrilna illi lil Mikiel Anton Vassalli huwa xogħol importanti ħafna mhux biss fi ħdan il-kwadru tal-opra kollha tal-poeta, huwa sunett perfett illi jħabbatha f'dik li hi bravura teknika ma' Wied Irda, l-aqwa sunett illi qatt inkiteb bil-Malti. Nistieden issa lill-Professur George Farrugia jaqralna s-sunett lil Mikiel Anton Vassalli.
Vassalli, meta narrex ġewwa ħsiebek, il-ħsieb li kiber mażużitek fruma, u kif fissirtu fit-taħdit ma' ħbiebek meta lil artek rajt bil-ħan maħkuma, U n-nafra tas-sultan li xejn ma ġiebek wara t-twissija b'għaqal kbir maħduma. U l-għawġ u l-agħar li nġabar wara biebek, u l-ħabs u l-ħarba f'nofs ta' lejl mitmuma? Malti safi tassew joħroġ minn fommi. Mhux għax għallimtna l-ġmiel, is-saħħa, il-għana ta' lsien li tkellmu bih ommok u ommi. Iżda Għax ħabbejtha lil din l-art ħanina, U kont ewlieni fost in-nisel tagħna li ħsibt il-jedd li nkunu ġens għalina.
Francesco Ferris, illi fl-1916 ħajru jibda jikteb l-innijiet U l-ewwel tnejn kienu l-innu ta' filgħodu u l-innu ta' flaxija. Il-ħsieb wara dawn l-innijiet kienu li jitkantaw mit-tfal tal-iskola u hekk titla' ġenerazzjoni illi tkun taf tkanta dawn l-innijiet u bil-mod il-mod dawn jidħlu wkoll fil-knejjes. Il-ħsieb seħħ ħafna snin wara meta fl-1927 Monsinjur Ferris inħatar Ministru tal-Edukazzjoni u talab lis-Surmast Giuseppe Caruana biex jikkomponi l-mużika għal dawn l-innijiet. Innijiet oħra magħrufa huma Fil-Ħlewwa ta' Mejju u l-Innu lill-Qalb ta' Ġesù. Dawn l-innijiet immużikati mis-Surmast Ġużeppe Caruana b'melodiji tant ħelwin jiġbru fihom bosta ħsibijiet profondi mfissra b'mod l-aktar sempliċi. Huma teżor li jistħoqqlu li jibqa' magħruf u ma jitħalliex jintesa, jgħidilna Ġużè Cardona. Ħasra tassew illi llum ftit li xejn għadna nisimgħuhom jitkantaw fil-knejjes tagħna, forsi bl-eċċezzjoni ta' fil-ħlewwa ta' Mejju li għadu popolari. Professur Joseph Vella jistqarr illi fil-kamp tal-innu reliġjuż, isem Dun Karm huwa intrinsikament marbut ma' dak ta' Ġużeppe Caruana. Il-freskezza niedja primaverili ta' fil-ħlewwa ta' Mejju, l-espressjoni mqanqla ta' Tina l-Ħlewwa, Is-sentiment reliġjuż ta' Nadurawk ja ħobż tas-sema, it-tama mwegħda ta' bidu ġdid tal-innu ta' filgħodu u s-sodisfazzjon għajjien tal-innu ta' flaxija, innijiet li Dun Karm għaraf jgħaddilna fi kliem tant mirqum u profond, huma kollha espressi b'mod insuperabbli fil-mużeka ħelwa ta' Caruana. L-għan ta' dawn l-għanjiet dejjem kien li jitkantaw mill-ġemgħa, mhux biex li jitkantaw minn kantanta weħedha, bħalma se nagħmel illum. Ħossukom liberi, nimmaġina li jekk qed jismagħna xi mkien Dun Karm illejla jieħu pjaċir li kieku jekk tafuhom tingħaqdu miegħi f'din il-ġabra li se nagħmlu jiena u Jacob flimkien.

Grazzi lil min kanta miegħi. Naddu issa l-poezija il-kelma li torbot ruħa sewwa mal-sienna u maħajjitna. B'kelma tista' tferraħ qalb muġuwa, tista' tbikki u ġġellet, tista' tqanqal il-qlub jew tgħin lil minu mislub. Dan hu l-ħsieb ta' Dun Karm f'din il-poeżija ftit li xejn magħrufa tiegħu. Kliemu aktar u aktar jgħodd għalina llum meta bil-mezzi soċjali li għandna f'idejna nsibu min ifajjar bl-addoċċ mingħajr l-iċken sens ta' responsabbiltà f'dak li jgħid u f'dak li jikteb. Kieku l-kliem kien ġagħwar, is-skiet aħjar minnu, jgħid il-qawl Malti. U nistieden issa lil Daniel Attard jaqralna l-poeżija Il-Kelma.
Il-kelma. Kelma, kelma, xi tkun inti? Minn fejn ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn Alla f'ħin ta' berqa, jew biż-żmien f'li int tbiddilt? Ġejt kif ġejt, int l-isbaħ l-akbar fost kemm hawn għeġubijiet. Meta moħħi jieqaf fuqek nilmaħ dawl bħal tas-smewwiet. Toħroġ biss mill-fomm tal-bniedem għax tal-fehma int għelm sabiħ. Mhux bħal għana tal-għasafar illi jdoqq u jmur mar-riħ. Ħsieb u nifs is-sura tiegħek, qalbek donnha lsien in-nar. Ta' l-imħabba fik il-ħlewwa, tal-mibegħda fik l-imrar. Kemm-il darba imlissna f'waqtek, tfejt il-qilla ta' sultan, u tal-ħniena mhux ta' qabar għall-ħatjin berraħt il-ħdan. Kemm-il darba f'nofs taqtigħa fejn il-għadu kien rebbieħ, bħal sajjetta nsama' leħnek u mewwiet tal-għadu d-driegħ. Iżd int kont li f'dar l-imħabba dħalt ħalliela sikt snijiet u tfajt sħaba mdardra u kerha fuq ix-xemx ta' żewġ ħajjiet.
Imiss nisimgħu issa B'dana kollu ta' Dun Karm, sunett illi huwa xi ftit jew wisq mimsi imma jgħodd jibqa' jgħodd sakemm idum il-bniedem f'din id-dinja. Dan qed ngħiduh għaliex għadna sal-lum nisimgħu bi gwerer u l-qirda li jġibu magħhom. L-aħbarijiet jaslulna fil-kumdità ta' djarna u f'sekonda aħbar oħra tnessil ta' qabilha. Qisu qatt ma kien xejn. F'sunett ieħor, Xi nħobb, ma nħobbx il-gwerra, miktub fi żmien meta Malta kienet magħrufa bħala l-infermiera tal-Mediterran u dehret għall-ewwel darba fil-ħamsa ta' Jannar 1915 fil-ġurnal Il-Ħabib, Dun Karm huwa ċar ħafna fid-dikjarazzjoni tiegħu. L-istqarrija Ma nħobbx il-gwerra toffri idea ċentrali, memorabbli bejn dak li hemm sabiħ fil-ħajja, li jvarja minn persuna għal oħra, u dak li hemm ikrah fil-gwerra, li donnu huwa l-istess għal kulħadd, għax f'din il-poeżija ta' Dun Karm il-gwerra m'hemm xejn sabiħ fiha. Fis-sunett B'dana kollu Dun Karm itenni l-istess ħsibijiet, imma aktarx b'ħarsa mifruxa fuq il-ġrajja umana sħiħa, b'volta illi tiġbor fiha l-fidwa tal-bniedem bl-inkarnazzjoni tal-Messija. Wara kollox Dun Karm kien qassis u dmiru kien li jwassal l-aħbar it-tajba. Nistieden issa lis-Sinjura Antea Enriquez taqralna s-sunett B'dana kollu.
B'dana kollu. Il-ġrajja tal-bnedmin bdiet bil-ħruxija. Qiegħra miġnuna ħonqot lill-imħabba, il-kbir fost żewġ ulied bi dnub it-tgħabba u l-art ħamret bid-demm li kien bla ħtija. Minn dakinhar is-snin għaddew bil-mija, bl-eluf, u l-għerf li bit-tiġrib jitrabba kiber bla tarf. Iżda l-hena li jixabba lill-qalb ma wassalx miegħu fit-tiġrija. U niżel dawl mis-sema u qal, Is-sliema tagħkom minn Alla. Kunu ulied għannuna, ta' Missier wieħed li ma jafx xeltiema. Xerdet l-aħbar tat-twajjeb magħna u għel. B'dana kollu, ta' sikwit għira miġnuna ittenni l-ġrajja ta' Kajjin u Abel.
Nistieden issa lill-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u Gvern Lokali, l-Onorevoli Owen Bonnici sabiex jagħmel id-diskors tiegħu.
Eċċellenza President ta' Malta, Sur Frans Agius, Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta, Sergio, eh, kompa eżan, Sellem lil Joe Borg u l-persuni kollha distinti li qegħdin magħna llum. Kull nazzjon għandu l-ġganti immortali tiegħu. Kull pajjiż għandu nies li iddistingwew ruħhom fil-qasam tagħhom, fil-mediċina, fl-arti, fil-kultura, fil-liġi, fil-politika, fil-istorja, fil-letteratura. Wieħed minn dawn l-ġganti kbar immortali Malti huwa Dun Karm Sajla. Il-poeta nazzjonali, il-bniedem li saħħilna l-aqwa mezz għall-identità tagħna, ilsien pajjiżna. U 64 sena wara mewtu, kif rajna llejla, leħen Dun Karm għadu sod. Illum smajna ħafna dwar dan il-ġgant immortali u segwejna siltiet mix-xogħlijiet tiegħu, tajnih il-ġieħ li jistħoqqlu u jistħoqqlu iktar. Dun Karm is-saċerdot umli minn Ħaż-Żebbuġ, riżervat, ħassieb, intellettwali li għex ħajja kwieta. Dun Karm il-poeta, il-patrijott, id-difensur kbir t'art twelidu u pilastru ewlieni tal-lingwa Maltija. Is-saċerdot li miet fqir imma sinjur fejn jidħol il-wirt li ħallielna u l-identità kulturali ta' pajjiżna. Dun Karm il-poeta li ħallielna patrimonju poetiku kbir li żejjen il-letteratura Maltija. Illum ikkommemorajnieh u fil-verità qatt ma waqafna nagħmlu dan għaliex ġenerazzjonijiet sħaħ ta' tfal u studenti jistudjawh, jaqrawh u jgħixuh fl-iskejjel. U meta ningħaqdu flimkien biex insellmu lil pajjiżna, lil din l-art ħelwa, bit-talba tal-Innu Malti, inlissnu l-kliem immortali li kiteb Dun Karm Psaila, il-mibki professur u ġgant ieħor letterarju, Oliver Friggieri, kien sejjaħlu profeta ħerqan ta' Malta ħielsa. Għaliex Dun Karm kien Malti l-ewwel u qabel kollox. Kien Malti li ried li Malta tkun tal-Maltin. Kien Malti li qies lil pajjiżu bħala ommu u ħabba, ħabbu l-pajjiżu b'imħabba tal-ġenn. Dan narawh b'mod qawwi ħafna fil-poeżija tiegħu lil Malta, fejn iddikjara l-imħabba inkondizzjonata tiegħu lejn Art Twelidu. Iżda daqshekk lil ħadd, O Malta tiegħi, għax int biss ommi. Inti tajtni l-isem, u għadmek għadmi u demmek jiġri miegħi. Daqshekk lil ħadd, għaliex jekk inti żgħira, setgħetek huma kbar fir-ruħ u l-ġisem, u ġmielek sa fil-kbar nissel il-għira. Kien Malti li ried li art twelidu titmexxa mill-Maltin, u ħadem għal dan il-għan bl-aħjar mod li kien jaf, kif qal il-ħabib tagħna, bil-kelma. L-imħabba tiegħu lejn art twelidu kienet tidher ukoll fl-ammirazzjoni li kellu għall-patrijotti Maltin oħra li ġew qablu. Sunett li baqa' jissemma u li smajnih illum kien dak li kiteb f'ġieħ Malti ġgant ieħor Mikiel Anton Vassalli meta qallu, kif smajna diġà, Malti safi tassew joħroġ minn fommi, toħroġ minn fommi, mhux għax għallimtna l-ġmiel, is-saħħa, l-għana tal-isem li tkellmu bih ommok u ommi, iżda għax ħabbejtha lil din l-art ħanina u kont ewlieni fost in-nisel tagħna li ħsibt il-jedd li nkunu ġenn salina. Dun Karm ħalla din id-dinja 63 sena ilu u allura la laħaq l-Indipendenza La laħaq Malta Repubblika u lanqas Malta Ħielsa. Ebda waħda minn dawn l-avvenimenti ma laħaq Dun Karm u min jaf x'poeżija kien jikteb fuq kull waħda minn dawn l-episodji importanti. Però Dun Karm żera' ż-żerriegħa li wasslet biex politiċi ġganti, kittieba ġganti, ħassieba ġganti, Mexxew lill-poplu fit-triq li wasslet għal Malta indipendenti, ħielsa u sovrana. Dun Karm tant ħabb ilsien pajjiżu illi ċaħħad lilu nnifsu milli jkun magħruf sew barra minn xtutna. Dan għaliex Dun Karm kien għażel li jikteb l-aktar bil-Malti. Seta' jikteb b'ilsien ta' pajjiżi oħrajn, l-Ingliż u t-Taljan għax anke kiteb bit-Taljan, u ċert li kieku kiteb iktar bit-Taljan u bl-Ingliż, kien jikseb fama internazzjonali iktar milli kiseb f'pajjiżna. Però għażel li jikteb kważi esklussivament b'ilsien ommu. U din hija lealtà lejn pajjiżu. Pajjiżu ċkejken, però waslitu biex ikun rikonoxxut bħala l-poeta nazzjonali. Ċert li jekk dan il-ħsieb li qed naqsam magħkom illejla qatt għadda minn moħħu, ma ħabber rasu xejn, għaliex Duncan mhux il-fama fittex, iżda l-imħabba lejl l-ilsien ommu. Xahar wara li miet, kif qalilna Joe ftit iktar qabel, Sar editorjal fir-rivista Il-Malti ta' Diċembru 1961 u Il-Malti sellmitu, sellmitlu b'dan il-mod u xtaqt naqsmu magħkom fil-qosor, fejn Il-Malti jgħid hekk, Bil-ħidma u l-ħila ta' Dun Karm u nies għaqlin bħalu, l-ilsien Malti xxettel kiber u fetaħ friegħi u żewwaq b'inwar Issa l-ilsien tagħna ħa postu f'pajjiżna u qiegħed jaqdina mhux biss fil-ħajja ta' kuljum, iżda qiegħed jagħti sura lir-ruħ tal-ġens Malti u jwettaq il-kultura Maltija imnissla minn den Malti. Dun Karm huwa f'kull sens missier ta' kulħadd, missier nazzjonali, figura li permezz tat-talba immortali tal-innu Malti, tgħaqqad il-poplu Malti kollu ponn wieħed u ma hemmx mument wieħed aqwa u isbaħ meta lkoll flimkien, hi x'inhi l-fehma tagħna, naħsbuha kif naħsbuha fuq ħafna affarijiet, però meta nlissnu l-istess kliem, huwa dak il-mument li nkantaw l-Innu Malti. Dak il-ħin aħna nlissnu l-istess kliem. U f'dan is-sens 64 sena minn wara mewtu, Dunkarm jibqa' relevanti llum u relevanti għada. Relevanti għaliex l-imħabba li wera lejn pajjiżu u x-xewqa li jarah ħieles hi relevanti llum ukoll. Aħna lkoll irridu li Malta tagħna tibqa' sovrana, ħielsa, tiddetermina hi d-destin ta' uliedha. Rilevanti għaliex l-għaqda fost il-Maltin li stant stinka għaliha Dun Karm hi rilevanti daqstant illum u għada daqs kemm kienet 64 sena ilu. Għax mifrudin niġġarrfu. M'hemmx argument fuqha din. Mifrudin niġġarrfu. Imma magħqudin, bħalma uriet l-istorja, ngħelbu kull sfida anke sfidi li lil pajjiżi oħrajn farrkuhom. Rilevanti għaliex Dun Karm, 64 sena ilu, kiteb dwar l-imħabba tiegħu lejn l-ambjent u l-pajsaġġ naturali Malti u llum, għad-daqs illum, ma nħossu tant il-ħtieġa li nitkellmu wkoll dwar kif nistgħu ngħixu aħjar f'livell ta' kwalità ta' ħajja aħjar f'dan il-pajjiż tagħna li tant inħobbu. Rilevanti għax illum u għada nkomplu nitolbu lil Alla li s-saċerdot Dun Karm ħabb b'qalbu kollha u flimkien ngħidulu, Seddaq il-għaqda fil-Maltin u sliem. Grazzi ħafna.